Chinlung concert i rak chuakmi nulepa, ulenau, fale nau nan dihlak cungah kan i lawm tuk. Music ah kan tumpiaktu, hla dawhdawh in a kan awitu cungah kan i lawm tuk. Chinlung concert nan timi zei ruang dah nan ti timi ka thei lo natein kan miphun miphun pakhat ah ram pakhat ah kan i sersiam lai tiah Kan dothlennak hmunlipi cu Chinlung tiah a min kan sak. Zeiruangah tiah cun kan pupa hna tuanbia Chin miphun vialte hi Chinlung in a rak chuakmi kan si caah kan miphun dihlak ram kan i sersiamnak caah Chinlung tiah sa usih kan ti. Rualremnak, i dawtnak, pakhat le pakhat i upatnak, ram ser khawhnak le limhang a neimi miphun ah vawleicung ah kan dir khawhnak ca dingah kan sakmi a si. Tuzan caan ah hladawdaw in kan sakmi le hi vialte minung nu le pa u le nau nan rak chuahmi cu kan miphun sersiamnak caah zalonnak caah dothlennak tuah ah nan rak chuahmi a si. atu lio caan ah hin atu lio bak ah hin Chinram hmun zeimawzat ah ruah a sur ṭo a hrang cuka ah cun kan tlangval hna kan nungak hna generation pathum kum sawm ruk a tar cangmi zong meithal an i put i ral an do. Kum sawm li kum sawm nga nupi he fa he inn le lo kaltak in ral a domi zong an um. Nungak tlangval ṭhaṭha kanmah bantukin ai nuam kho ve dingmi kha ruahlak le ṭotho lakah ral an do. Va ṭhur ta rih, biak sim ta lai. Go, go. Nangmah bantuk tlangval atu lio ah an thi cuahmah. An kut an ke an pek cuahmah. An thisen a luang cuahmah. Cu lio ah hika zuding sa ei in miphun limhang nei lo lak in a tlongmi hna khua ruat u. Ram pakhat ser ding caah Chinlung khonsat tiah kan tuah lio ah zuding sei buin tluk le ril buin ram kan ser kho lai maw nangmah na diriamnak sawhsawh caah khonsa tein tuahmi si lo kan hlasak thiam hna kan music thiam hna nih an thiamnak in miphun sersiamnak caah contribute an tuahmi si Hika hmun ah khuakhang laireltu hna nih zaanghleicawi in rethei lengmang in an pum pawcawmnak rianṭuannak pinah heh tiah an i zuam i an tuahmi a si. Cucu miphun dothlennak caah atu lakah atu lio ah ṭotho lak le ruahsur lakah hriamnam meithal i tlaih in kan miphun le kan ram an ven cuahmahnak ca dingah kan in dirpi hna tinak ca kan tuahmi a si. Zeiruang ah dah concert kan tuah? Music nih boundary nei lo. Music nih mibnung vialte a kan pumh dih, a kan khawmh dih. Mihrut zong nih music kan duh. Mifim zong nih music kan duh. Ngakchia zong nih music an duh. Tar zong nih an duh. A bia na theih lo hmanh ah hla a ṭhami cu na theih ahcun na thinlung ah rian a ṭuan. Cu ruang ahcun concert kan tuahmi a sullam taktak ṭha te kan ruah si ahcun kan miphun rualremnak caah kan miphun vialte thotti usih, u le nau kan si timi langhternak ca ding ah a lamkip in kan i zuamnak hmelchunhnak a si. Atu lio kan miphun dothlennak ah kan hnabei ah sei kan ruahchannak a ngan tuk. Tutan ah hin cun ram kan ser khawh lai. Tutan ah hin cun a kan dohtu a kan dittu peng a simi kan biaknak a hrawktu kan nunphung a hrawktu kan ca le kan holh a hrawktu kan biakinn zakhat reng lo mandi in bom in a thlatu vialte kan tei hna lai ram kan ser lai ti kan hnabei kan cheinak kan pi kan neih lio caan cu a donghnak dirhmun kan phan chin ram ah ralhrang camp sawm nga le paruk a rak ummi ah atu pathum lawng a tang cang Cu a tangmi a biapi bikmi hmun pathum cu nam ding ah ready kan si kan ralkap hna. An i tim cuahmah, an cawng cuahmah. Tara sam a par cangmi zong ralram ah ral an tu cuahmah. Cu bantuk lio caan ah kan dihlak kan i rualrem a hau, thazaang kan chuahṭi a hau. Kan i rualrem si ahcun, thazaang kan chuahṭi si ahcun teinak kan hmuh lai. miphun pakhat ah limhang a neimi miphun ah kan dir lai cu bantuk lio caan ah kanmah miphun chungah an i rualrem sual lai tiah a phangmi miphun dang an um mah cucu kan theih a biapi tuk a ho hi dah ka u ho hi dah ka nau ho hi dah ka ral ti kan thleidan khawh biapi tuk kan thil tuahmi vialte kan biachimmi vialte, kan cawlcanghnak vialte hi rualremnak lei hoi seh, u le nau kan sinak hmun hoi seh. Kan i rualrem si ahcun a donghnak hi kan phan hrimhrim lai teinak kan hmu hrimhrim lai timi ruahchannak kan pi kan nei. Tuzan caan ah nan thil tuahmi aa daw tuk. Asinain tlangval hna ka nau le ka fale hna limhang nei tein miphun pakhat a ser aa tim cuahmahmi kan si caah limhang nei tein i nuam u dawh tein i nuam u kan hlasak thiam hna zeitluk in dah an i dawh zeitluk in dah an thiam kan music tumtu hna zeitluk in dah an i dawh zeitluk in dah an thiam an thiamnak pathian nih a hleice in thiamnak le parang a pekmi hna in dothlennak an tuah cuahmah lio si khakha kan thinlung in philh hlah u sih tlawmpal te ral kan dohnak hmun i kan ralkap hna nihin ni ruah sur lak le ṭo tho lak i an tem itnak ka ruah tikah ka lung a fak a thisen a thle cuahmah mi hna a kut a ke pe cuahmah mi hna a nunnak pe cuahmah mi hna kan ruah tikah kan thinlung a ṭap kha bantuk lio caan ah hi ka phanmi kannih Malaysia phanmi Chin miphun nih ramkip a phanmi Chin miphun nih limhang nei tein teirial in tei bantuk in kan kan lak ve awk si music cu ngaihchiatnak feeling zong a ra kho nuamhnak feeling zong a ra kho rualremnak feeling zong a ra kho mi si lunglennak feeling zong a ra kho mi si cucaah cun tlawmpalte ka biachim a hran deuh sual ka ralkap tuk sual si ahcun ruah zia rak ka thiam ulaw kan hlasak thiam hna kan musician hna nan cungah kan i lawm tuk a rak rami nulepa ulenau vialte nan cung kan i lawm tuk nan ṭhutnak ṭha tein i rem u nuam tein ṭhu u i nuam u na thinlung ah laimi zeitluk in dah kan i dawh laimi zeitluk in dah vawlei cung dihlak hmai ah vawlei cung dihlak hmai ah mi bawmh a va halmi lawng si loin kanmah zong nih kan innpa kan thlakthlang caah vawlei rampi caah zeidah kan tuah khawh lai timi ruahchannak nganpi nei bu tein lunglawm tein caan hmang ti hna usih ti kha kan sawm hna nan dihlak cungah kaa lawm tuk